Lun għal programm ieħor What's Cooking with Manuel għal tliet riċetti oħra. Nispera li kulħadd jinsab tajb jien lesta għalikom bl-ingredjenti kollha lesti għal tliet riċetti tal-lum. Illum se nkunu din użaw dawn l-ingredjenti. Għandna riċetta gluten free, ħan użaw il-gluten free gnocchi. Mm, bit-salza ta' tadam frisk, għandna l-mozzarella, il-ġobon, il-ħaba. L-ewwel riċetta. Umbagħad għandna iż-zucchini. U bis-zucchini se nagħmlu l-fries bil-crust u sa nservihom ukoll bil-guacamole u t-salsa, is-salsa jew it-salsa, waħda minnhom insomma. Ukoll għandna riċetta ħafifa baked peaches. Ħa mmorru ġol-kċina hawnhekk. Ejjew, ejjew, ejjew. Mela jien hawnhekk għandi l-gnocchi ħa nitfagħhom hawnhekk. Infatti ħa nibda l-ewwel riċetta li hija gnocchi. Ħa nixgħel il-ħobba hawnhekk u ħa nibda nsajru ftit thom, ftit żejt taż-żebbuġa, Ġol kazzola għandi żewġ sinniet tom imqatta' nisa waqt dal-programm kolmu qasir jien għandi xi tmintax-il minuta ħin ta' tissir. Mhux se toqogħdu tarawni naħli l-ħin inqatta' xi sinna tom jew xi basla. Le, le, le! Il-ħin irid intiehulkom biex insajjar. Mela hawnhekk għandna u ftit origano, il-bażi taz-salza ħamra. Issa għal min qed jarana u rridu l-riċetti tinsewx Agħfsu like fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel, ok, dik l-iktar ħaġa importanti. Hemmhekk issegwu dak kollu li qed isir waqt il-programm, ir-riċetti, r-rigali, televoting questions, eċċetera Ukoll l-ittratti tar-riċetti bil-link taħt li tieħdok għall-websajt tagħna aceline dot media. Ok? Importanti, mela dik is, dawk is-sinniet tehom ma nġibuhomx kannella imma li jieħdu dik in-naqra ta' kulur. Ok? Ħa nurikom. Riħa tfuħ immens bħalissa hawnhekk, ok? Ma tridx tagħmilhom kannella, just dik in-naqra. U tibda xxomm il-riħa tat-tewm. Issa ħa nitfgħu hawnhekk. Għandna mgħarfa kunserva. U ħa nsajruha ftit hawnhekk. Importan li li l-kunserva nsajruha ftit għal dik in-nofs minuta jew minuta. Tajjeb. Ħa nżidu ta' dan frisk, hawnhekk għandna ta' dan frisk, għandi qisu naqri inqas minn kaxxa minn dawk iż-żgħar cherry tomatoes imqattajn, dan nista' nogħlilu. U ġo s-Santom minuta ħin ta' tisbih fadalli minuta sur direttur. Għandi minuta qaluli iva. Mela, mela ħanibdew. Żejt, tewm u origano. Origano. Kif tgħidu inti? Origano, origano. Insomma, insajruhom għal minuta. Importanti li t-tewm ma nġibux iswed jew kanilla skur. Tfajna dik il-marfa konserva Ok, sajjarniha ftit, xi nofs minuta minuta, u mbagħad żidna dak it-tadam frisk. Jien hawnhekk għandi n-nofs żjed ta' cherry tomatoes, tistgħu tużaw tadam ċatt, tadam ovali, li tridu intkom. Hekk sa tużaw it-tadam ċatt jew it-tond normali, il-qoxra biss, tużawx dik il-biċċa tan-nofs, jien ma togħġobnix is-seeds, iż-żerriegħa u dawk l-affarijiet. Kemm fadalli Sur Direttur?

Tistgħu tħalluha ħamra jew inkella kif qed nagħmel jien titfola dik in-naqra krema u tiġik iktar iktar roża bħala kulur. Ok, issa, ħanifaw ftit bżaru melħ. U ħabaq frisk. Hawnhekk għandi l-ħabaq. Nqattaw ftit ħabaq minn hawn. Il-ħabaq ma nħobbx nitfgħu fil-bidunet waqt il-ħin tat-tistir. It's a soft herb u nagħmlu l-ħsara. Mela hekk kara biss. U għonek għana dik it-salza. Issa, hawnhekk għandi żewġ pakketti gluten free gnocchi, dawn ħa nużawhom illum, din riċetta hija gluten free. Mela dawn sejrin hawnhekk ġod-dish. Okay? Inferraw din iz-zalza fuqhom. Din hija r-riċetta li vera nħobb nagħmel id-dar. Waħda minn dawk ir-riċetti li inħobbuha ħafna hija faċli ħafna biex nippreperawha. U lettralment f'għoxrin minuta din nofsija tkun lesta bħala riċetta. Qed tara? Mela żewġ pakketti gnocchi jservi għal erba' persuni bħala riċetta. Issa, kull ma se nagħmel ħanżid ftit ġobon maħkuk imma qabel ftit mozzarella, ħanamlu l-mozzarella. Il-mozzarella ħanaqbduha U nqattgħuha biċċiet, u ndeffsuha 'l hemm u 'l hawn. Mozzarella di bufala. Nimsaħ idejja. U ftit ġobon maħkuk. U lesta l-ġol forn. Delicious! Dik il-mozzarella tinħall u verament tiġi tajba. Mela ħanex se nagħmel. Infakkarkom li għandna il-website aceline.media hemmhekk issibu ir-riċetti kollha ehm, tal-programm. Tinsewx ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel hemmhekk issibu l-tratti, l-kompetizzjonijiet u l-links għar-riċetti. Ħa nagħmlu ġolfoni nipprepara għal dik ir-riċetta li jmiss il-fries ta' zucchini ibqgħu hemm. Mela jien hawnhekk bdejt nipprepara ż-zucchini għal riċetta li jmiss. Mela ħa nagħmlu dawk iż-zucchini fries with a cheesy crust u għana ftit salsa kif ukoll guacamole. Mela jien hawnhekk bdejt nagħmel dawn il-fries, iċ-chips ta' zucchini, okay? Issa, kull met nagħmel batti zucchini samta minn nofs u ħanaqsamma min-nofs u min-nofs so erba' strixxi u mbagħad min-nofs mela ara hekk fin-nofs fin-nofs fin-nofs u mbagħad fin-nofs għat-tul ok very very simple l-aħħar biċċa issa ħa nerġgħu nagħmlu l-panura Di darba għandna d-dqiq, ħanżidu l-bżar u l-melħ. Importanti li t-dqiq dejjem nis-seasonjaw nitfgħulu l-bżar u l-melħ, importanti ħafna. Issa, għandna l-bread crumbs. Għandna ftit panko bread crumbs hawnhekk u bread crumbs iktar fini. Tursin. U did-darba ħa nżidu dan il-ġobon. Għandna il-pekorin għalikom. Ħa niftuh sew. Dan huwa ġobon lokali, okay? Il-pekorin Dan se nagħmlu dak iċ-cheesy crust. Kemm oġbukom ir-ravjul, ir-ravjul moqli, kemm lajna kummenti sbieħ fuqhom dawk, ħadd pjaċir. Issa, għal min m'għandunax, il-programm tal-lum huwa veġetarjan. Mela għandna dawk il-gluten free gnocchi fil-forn Għandna dawn huma veġetarjani u l-aħħar riċetta hija l-grilled peaches li hija wkoll veġetarjana. Issa kull ma se nagħmlu inħawdu dan flimkien. Nkisru ftit bajt hawnhekk. U nagħmel oħra. Il-proċess li għamilna l-aħħar darba mar-ravjul, ħabtu l-bajt flimkien. Issa sa nagħmlu hekk kara. Iż-zucchini imur ġot iq minn ġo tqieq għal bajt għammek għandi iż-żejt fuq in-nar għandna bżonn platt minn hawn u minn hawnhekk minn ġol bajt Immorru ġot-taħlita tal-bread crumbs. Bread crumbs u ġobon fil-verità. Okay. Dawk huma iż-zucchini fries. Issa jekk tridu tistgħu tagħmlu double crust vurdiri terġgħu tgħadduhom minn ġol bites u ġol eh, ġo taħlita jien mhux se nagħmelek m'għandix għalfejn. Mela nerġgħu nkomplu. Issa li sa nagħmel? Għandi ftit salsa lesta. Tistgħu tixtruhom ġol-vażetti jekk tridu lesti mis-section tal-Messikan ikunu naqra spicy tomato sauce with garlic u onions u basal. U ħa nagħmel ftit guacamole ukoll illum. Issa għal min m'għamilx il-guacamole hawnhekk għandi avocado. Okay. Kull ma nagħmlu noħorġu il-flesh tal-avocado Navġuh b'naqra tewm, naqra żejt taż-żebbuġa, lime juice u wkoll naqra tewm. U dak sa nservuh ukoll bħala dip fil-ġenb. Dawn huma zucchini fries. Jien ħa nagħmel dawn u mbagħad immur naqli. Naħseb iż-żejt huwa lest hemmhekk. Mela, Dawn hawn. Mela nerġa' nfakkarkom fil-website aceline.media hemmhekk issibu dak kollu ehm, bħala riċetti tal-programm tagħna. Tinsewx ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Importanti with Manuel għax hekk tibtek What's Cooking biss jieħdok xi pajjiż ieħor. Hekk ċejdu r-riċetti tiegħi? Kif Manuel hu? Mela, x'taħsbu? Mela, malaj malaj, ħanilek sa nagħmlu. Għandi subajja qegħdin jikbruli bis-sekonda. Ara, taw kek. Ġo żejt, U naqluhom verament malajr. Iftakru, iż-żukkini tista' tiekluh nej. Kull ma rridu nagħmlu nagħtu l-kulur. Ara xi ġmiel. Nice. Ħankompli naqlihom dawn. Dawn hawnhekk lesti il-fries taż-żukkini. U ħa nibdew l-aħħar riċetta, il-baked peaches, il-ħawħ ġol-forn. Ħa nitfu hawnhekk. Nieħdu żewġ ħawħiet minn hawn. Mela, din hija riċetta verament sempliċi. Waħda minn dawk ir-riċett kif tkun id-dar u għandek ftit ħawħ, l-ingredjenti l-oħrajn sa jkollok fil-kċina żgur. Baked peaches, kull ma sa nagħmlu. Il-ħawħ naqlaw l-għadma, Bħalissa u ħawħ vera tajjeb. Issa, taħlita hawnhekk ta' chopped walnuts, cinnamon, kannella, u brown sugar, zokkor ismar. Tajjeb. Issa, faċli ħafna din riċetta se tgħiduli għalfejn ma tlix qabel mal-mida skimmi tajba u faċli. Issa naqbdu t-tray, inħaltu dit taħlita flimkien, ara kemm faċli. Issa sservuha jew b'naqra mascarpone jew inkella naqra ġelat tal-vanilla. Mhijiex lesta ra, trid tidħol ġol-forn. Mela, one, two, Three, four. L-aħħar ftit. Ma nħallux il-kannella u t-zokkor hemmhekk hu. Nar rasel. U dawn sejrin ġol forn skont kemm huma rotob jew ibsin dejjem għandhom bżonn ħames minuti Jista' jkun li jkollhom bżonn dik in-naqra iktar ukoll. Esta, ġol-forn, tridu taraw in-gnocchi? Fadlilna ħin, Sur Direttur, fadlilna, ra, mela ħa nagħmlu hekk, ara. Wow! Ħa nitfa' dawn ġol-forn, ta' mbagħad nurikom il-gnocchi. U ipprovaw li meta ddaħħal kollox ġol-forn, ma tkunx ġaħan bħali u twaqqa' kollox minn fuqhom ukoll, all right? Għajjiena Aaron. Ara, ara x'għandna. Mela. Gnocchi for four, please. Ilallu. Wow. Awkom għal-esti. Qed tara x'riċetti tajbin nagħmlulkom? Isma', tkunu tafu kif tagħmlu l-guacamole? Hekk fadlilna minuta? Mela ara, malajr malajr. Issa, naqbdu din l-avocado. Jista' jkun li m'għandix biżejjed jiena, ma ħa nipprova. U hopefully ma tkunx kannella minn ġewwa bħal tiegħi. Issa. X'tagħmel? Taqla' in-nofs, tgħaffġu bil-furketta, naqra żejt ta' żebbuġa, naqra tewm, naqra lime juice u żest u naqra chopped fresh kosbor. Aħna sejrin biex nipprepara biex nagħlaq il-programm iżda ftit minuti ta' riklami.

U hawnhekk għandna tliet riċetti lesti għalikom illum. Bdejna b'dawk iż-zucchini fries bil-pecorine coating u hemmhekk servejnihom b'naqra salsa kif ukoll guacamole. It-tieni riċetta ta' llum għandna gnocchi gluten free b'dik iz-zalza kremuża ta' tadam frisk il-ħaba ftit krema. U hawnhekk l-aħħar riċetta ta' llum kellna dawk il-peas, il-baked peaches il-ħawħ imsarġu l-furn Hemmhekk bil-zokkor ismar, il-ġewż, kellna l-għasel u spiċċajna b'dak il-ġilat fil-wiċċ. Dak kollox għalikom, tinsewx il-Facebook page What's Cooking with Manuel u aceline dot media għall-website tagħna. Ciao!
Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Valio, Olitalia, Strand Palace Agency Limited, Hanini, Santa Maria, Tipjak, Xa, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.